Ji bernamê Magazîn ji xelekek nû slavên germ ji we re guhdarî Hêja û Delal guhdarî Radya Dengê Zelal. Mijara me yê îro nerîna dayîk û bavan li ser nifşê nû yî. Fikr û raman her nifşekî ji yê din cûda ye. Ew jî bi sedema guhertina demê û pêdabûna gelek şêweyên dan û stendinî. Ev guhertin bandora xwe li hemû têkeliyên civakî û bi taybet pêwendiya di navbera dê û bav û zarokên wan de dike. Ca cîlê ana giş dinya berî ber dane û din keçikê no keçikê berê baqil û muhterem bûn. Keçikê berê baqil bûn mas kuwekê ana ne. Keçikê berê û ana no kevin ne werê. Keçikê berê bê mana çekê evê xwe tazî mazî bû tun cewê aneka xweş bê mana giş sar bû çekê wan dirêj bû paternê wan xweşik bû. Î ana wila çekek xweşik û minasib li wan tun neyê. Xort mestûrtir in ji vê keçika. Ka xort çekên wan dirêj in, walla baqil in xortê niha. Baqilbûnê ka çek yanî çeka baqilbûn ba hinek baş û hinek nebaş in. Her du cî jî hene. Baş jî hene baş jî hene. Walla tij xort bi xwedê ku xort li gor keçikê ane ka xort baqiltir in ji keçika. Keçik xort baqil in. Bi xwedê baqil in mihterem. Hene nebaqil jî û hene baqil.

Danas kir û cîlê anha ji me re çi dibêjin naxin serê xwe û wek me re jî taliyê dibe. Wek me re jî dibe ha. Ê em nema kar in bi cîlê anha. Em nema kar in bi wan çawa bikin em nema kar in bi wan. Em dixwazin baş bin. Ê xwe baş nakin. Wela em dixwazin baş bin xwe baş nakin. Ê tiştiyan pê aciz in ne li mêr dikin. Ne rojî digirin. Ne helal û heram nema ji hev derdixin. تو naşkir xwe amera nakin insana tiştê pîs mês başiye başiye nagerin pîsiyê digerin ê tiştê wanî baş wexta tiştê wanî baş bin ji xweş qewmiya ta xwar baş bin ji xwe ji dînê xwe silmandiya xwar baş bin baş tiştê baş baş û tiştê xerab xerab

Li ser aqlê xwe de rin. Û bi xwedê cîlê anha em ji bêjin gelek ji wan rojî nagirin. Ji li mêja xwe re qels in. Yanî mere bêjin ne wek berê ne. Anha wek berê rojî û li mêj û taetê bikin yanî baş e. Ji mesleha wan re baş e. Wele cîlê an ê berê Mêvanek dihat em ancak di di sixleta wan de bana û di îhtirama wan de ba me digoyanî mê çika em mala xwe bişî bi hêkekê kin li ber wan xînin dilê me rehet nebe. Ê anha ancak hema ser van telefonanan e û çavê xwe kûr kirin û ancak bi ropê dama ser van telefonan. Ê bi xwedê em cîlê anha baş in, xwendevan in, fehman in.

Yek du pîrekî wî hebû carkê elbek anî ku tu ji zêrê re şadî xwedê li ser be anî du sala li cem min ma du sala ha got ez kesî a min namişte pêvê çilo bû dinya yanî bext û wijdan demîr hebû ana xortê ana qîza min wekê berêne yanî aminî tu na Ê min ez zor lê dibînim. Nizayîca min eqîzê ê baş baş in qîzanî bi xwedê anet ke çika min bira tu nav tabûra esker de bî însanî baş baş û heşî hazira însanî pîstî bi ke eyn bira din di rê xwe de bê. Bes di îhtirama qîzê berî baş hebû. Heyawan hebû heyawan hebû fedî hebû. Kes ser vekî dernediket. Yanî em qîz me digûye dî weh nekir hewşê ne inya me vekirî inya me ha. Çi em me serê xwe girê neda. Ê ana sasê daya. Walla ana dizanin xerabiyan çend e camî ra zikan bê bixtîya bikin bes wa wa wek mesrûan hinek ji wan hate wek mesrûan li şar awad mezê werî hanê ez li vir rûniştî bûm wek ana te got û yek xwediyê mitorekî sê hebil du hev û ben tiq tiq tiq tiq tiq heyya ez jê tê ev mitor dijdînê min dît yek camîrekî êja bala min ra ket wê de feqîro jî nas nakim ji bes min zanî we hûn got xaltî gote zehar can min gola serê min pirçe bû. Serê min fecirî. Erê bajo niyaqî me me negotî najo bajo bes usulî xweşî û dibên tirr û nigê pêşîn jî bilind dikin ê ma lav çend heb ser vî hayê hatin kuştin aha. Wela ez xwazim bi aqil bên giran bên ademî bên yanî îsta mere ji hevalê xwe re bixwazî mere bi silman jo me ta Muhammed Qîzanê mere mere dîn û deyanetê xwe mere wenda nekî mere tim tim mere hezar bê.

Cîlekî ebeden ne mezbût o, Xwedê wekîl be. Do mêvanekî me êvarî hatî îca me motora xwe li ber derî danî heqî û du sed hezar werqe. Em derketin derve me motor nedît. Xwedê wekîl be. Em ji bavar dibêjin û em ji dêr dibêjin ku li zarokê xwe muqate bin. Pera irşadata bidin zarokê xwe. Bi xas dem vanê ku derin ber medresa û me medresa ev tiştê hene yanî ne meqbûl e. Hemû we dibêjin.

Na tebeqe erê îwle ya bo îşella hîn bêtir çê bibe erê ê anha em jî berê huriyeta me ne merre bo ê anha huriyeta em bi wan re yê û xwendina wan zêde yê ê me me ne xwendî yê û me ne tiştê şixulê berê bo em xetandî bûn em ê anha giş hemdilla bûnin yanî pêşketî gelekî gelek. Berî me nikarî bû derketa mala cîrana. Em nikarî derketa xwarin me li cem zilaman ne dixwar. Ê anha bi zilama rav û rûnê wan re selehê dişixulînin, çûn û hatinê dikin. Ev tişta tune ber gelekî gelekî pêştir ketiye. Ew hinek henin hinek henin dibê na wele keçikin pîrekin we rê dikin. Ê na wek wan baş e. Wele wek wan baş e. Guhdarên delal wisa em digên dawiya bernameyê me gezîn. Û ev bûn nerînin xelkê bajarê Dirbêsiyê li ser vê mijarê. Li hêviya em bin di xeleka bê û mijareke nû. Niha jî bi xatirê we bimînin di kêf û xweşiyê de.